ka van peh lai. Dragon lu khaan ṭiatnak Israel tlangbawi pawl, Lucifer le a zultu pawl meitali i an paih hna, a ka zohter dih cun ka u Jesuh nih a ka chawnh i ka nau hremhmun kan zohpi rih lai. Tutan i keimah nih hremhmun kan zohpi a donghnak a si cang lai. Hi langhnak a donghnak A kharnak ding ahcun na hawi nangmah cong tu vanmi an hruai tawnmi nih khan an zohpi cang lai tiah a ka chimh. Bawipa Jesuh nih a ka zohpi ti lai lo cu ka lung a ṭha lo tuk. Sihmanhsehlaw amah bantukin ṭih hlah, na lungre thei hlah, na sinah kan umpi zungzal lai tiah ka hna a ka ngam. Amah bantuk Ka nau hrahmun lam khi van zoh tuah ka thisen man a phormi hna khi a ti. Hrahmun lei lam cu ka van zoh i Hitler nih Judah mi a sinin a thahmi hna thlarau ṭhiamṭhiam kha ka hmuh hna. Cun hrahmun lam lamchak kehlei ah double lu pasarih ngeimi ṭhawng ngai i a umtermi hremhmun kal dingmi hna ka hmuh hna. Rehoboam minung hna cu an lut luaimai. Kuhkanau dragon lu a khaan pariatnak khaan donghnak kan zohpi lai a ti. Ka kut in a ka tlaih i tlangsang cungin kan ṭum i hremhmun lampial ahcun kan pial. Lam, lamhlapi khin a kut tang i a ummi hna sinah ka ṭhawng tiah a min aa chal tawnmi nih cun ka, ka Bawi Jesuh a hmuh i ther le phan Pa in a zaam i tabal cu a mui sanrang hmuh awk in a um ti lo. Kannih zong cu Dragon kutka zungzal hremhmun chung cu kan lut colh. Hmun dang ah i din pah len loin Dragon i Israel mi hna ca i a hlei in sermi kutka cu kan phan ṭhan. Lam kan zulh lengmang i Dragon kha ruh kual khan luhnak cu kan phan ṭhan. Kan i tinhmi khan pariatnak in innka hram ah cun kan dir. Innka lu cungah cun Israel tlangbawi pawl umnak ti aa ṭial. Ka u he cun a khaan chungah cun kan lut i khaan ṭihnung le lungretheihnak meikang sa tukmi le hremhmun lung tampi lakah cun Bawi Jesuh thisen man phurmi hna Israel tlangbawi le mipi karlak karlak a hla lo ngai ko nain hremhmun ah cun tlangbawi zong tlangbawi lo zong aa khat in mei nih a kangh cio ko hna. Fak an ti cio. Ka ti a hal ti an au cio i thleidannak a um lo. Hremhmun mei nih cun ngol loin a virh. A virh camchin fawn hna. Culawng a sarih lo a hnu ah zungzal a mit lomi meitali ah hmunkhat ah an um dih hna lai. Har an um lo ngai ko. Jesuh cung i thlachiat ruat lo in khua an khan kha poi tuk an ti i kan rak tuah sual tiin an tuar in tuk ah khua hmanh an zoh kho lo anmah le anmah an ṭang an i cum i khuasau kan rak ruat lo a har tuk hringhran dah tiin an thilti ah i ngaihchih zia an aupi tlangbawi ka hmuhmi hna cu anmah le anmah kan thiam lo ti nak in an khat cu lio ah cun setan zultu hna nih cun lawmhnak muihmai he an nih sawh fawn hna meiṭil cu An paih chih lengmang. Drawcon lu khan riatnak tlangbawi pawl harnak an tuar. Kan zoh dih cun a khan pakuanak caṭialmi hna, drawcon lu a khan donghnak khan kuanak caṭialmi hna, mifim taktak umnak cu kan kal ṭhan. Caṭialmi hna umnak khan zongah hin khan dang bantukin hramnak cu a fak ngaingai. Hramhmun ahcun An fim nih san a tlai lo. Hru zong nih sullam a ngei hlei lo. Cathiam zong nih ṭhathnemnak a ngei fawn hlei lo. Caṭialtu hna zong zaangfak ngaingai an si i ahohmanh fiang tein zoh ngammi ka ngei lo. Vawlei an um lio i fim ngai ah aa ruatmi hna cu ahote hmanh zoh ngam ka ngei lo. Vawlei i an nun lio i fim ngai ah aa ruatmi hna cu zungzal meitali ah meikang hak in hremhmun ahcun an um ko. Mikip cungah cun hremnak cu a fak dih ko. Kan dawt kan dawtmi hna caah cun thim duh awk a si nemnam lo. Ka huat bikmi cu ka huat bikmi ka ral umnak ca hmanh ah hremhmun hi cu ka thim duh naisai lo. Fim ngai i tiin Jesuh cung i an khuakhan kha an ruat ṭhan i a poi tuk an ti. Hi ti reru i hremnak kan cungah a phanmi hi kan sual ruang a si an ti. Cun mi hna nih cun mei nih nak lakin a kangh hna i an rim cu a chia ngaingai. Catialmi hna mei le kat nih fakpi in a kanghmi hna hremnak a ka zohpi dih cun hremhmun drakon lu khan dangin kan chuak ṭhan. Ka u nih cun ka taksa pawngah a ka dirter i van lei panh in a ka kaipi. Kei nih lungleng le ngai tuk bu in Bu khin a ka daw tukmi ka u Jesuh cu van a luh tiang ka chonh. Van a luh le cang ka in vanmi van innka cu aa khar colh. Ka lung a fim hnu zongah cun ka u cu ka ngai tuk hringhran. Ka u he hin kan i tlak tuk. Cu ruangah a caan ahcun a cungah ka zai tawn. A caan ah Ka um ka nuar i a caan ah a ka cawnpiak i umtu dan a ka chimh. A nawl ka zulh caan ahcun ka u ka fel maw ka ti tawn. Hlaphuahtu nih Bawi Jesuh kan hawikom ṭha bik a ti hi a hmaan tuk ko. Bawi Jesuh cu kan hawikom ṭha bik a si i ka u hman ka u hmanmi a si. Ka bawi a si i a khamhtu a si. Ka Pathian nang cu zungzal in lianngan bik ko. Hallelujah. Amen. Mit a khat in a ka chimh. Mit i khat in a ka chiah. Nikhat, nikhat cu inn i ka um lio ah Bawipa he i hawikomhnak kan ngei ṭhan. Bawipa Pathian nih cun a run ka chawnh i ka nau mit i khat mi Pathian ka si. Ka hmai ah hin zei paoh fiang tein a lang dih. Phungthluk bia a ngan hleinga a hme pathum. Hebrew a ngan pali a hme hleinga. mit i a khatmi ka sinak hi kan zohter lai a ka ti. Cu cangka cun ka umnak cu a ka ṭhial diam. A khan chung ah dara ka um ko ti ka ti lio ah Zufret, Zufretis, Eufrates tiva kam i lung nganpi cung ah ka um diam ko. Lungpi cung i ka um lio ah cun ka pa nih cun mit i khat in ka pumpaluk cu mit in a khat tinak a si. Ka kechik tiang mit in a khat dih i ka pumpaluk tein mit lawng te ka si. Vawlei cung, vawlei Vawleicung vawlei le a chung ummi puṭit khaubawk te minung vialte cu ka hmuh dih hna. Keimah i aa benhmi mit pakhat hin ram khanṭhi Kawlram ti bantuk pakhat a hmuh khawh i cu mit ṭhiamṭhiam nih cun pine pakhat a hmuh khawh. Cu mit ṭhiamṭhiam nih cun inn a hmuh khawh. Cu mit ṭhiamṭhiam nih cun inn chung a ummi pumpak nunning a hmuh khawh dih. Lungchung khuaruahhar Khuaruahnak vialte zong tlenglak in a hmuh khawh dih hna. Cuticun hmunkhat ah a dihlak in keimah ah mit a ummi nih cun thil vialte a hmuh khawh dih. Pathian minung aa ti ngaimi, thinlung i a zuangzammi tampi ka hmuh hna. Mit i khah um cu a har tuk. Kannih nih kan thuhmi thil kan thuhmi thil vialte kha mit in ka khah hnu ahcun fiang tein ka hmuh khawh dih hna minung nun fi a nungmi vialte fiang tein ka hmuh dih sihmanhsehlaw a har tuk ka pa sin ahcun ka pa na na hna a tlak ahcun mit i khat hi in na ka chiahnak hi ka lakpiak ko tuah a har tuk tiah ka hal bawipa nih cun Ka halnak cu a hna a ka tlakpi i a ka lakpiak. Bawipa nih a ka chawnh ṭhan i ka nau mit in aa khatmi Pathian ka sining kan hngalhter a si kha tiah a ka ti. Kan Pathian hi mit in a khatmi a si tiah ka kaa cun ka chim tawn i sihmanhsehlaw atu hnu ah hin mit in a khatmi a si cu keimah pumpak hrimhrim in mithmuh kut tongh in a ka tonter. A nunning le sinak aa fiang tuk. Pathian sinah zei paoh hi hngalh i chimtu sinak in cun a hmu tongmi nih paoh nih an hngalhfian. Zufres tiva kam lungpi cung ka um nakin a ka chuahpi ṭhan. Ka umnak kel ka umnak khan ahcun a vung ka chiah ṭhan. A donghnak Dragon kehlei kut. Hremhmun a ka zohpi hram thawk in thlakua a tlinnak ah upa Lalmawi, Lalnunmawi in serchip kan um lio ah langhnak cu a ka hmuhter ṭhan. A ka hruainak hmasa i ka u a ka chimh bantuk khan ka u Bawi Jesuh cu keimah hruai ding in run kal ti loin ka hawile vanmi pahnih cu keimah lei panh in an rung i an sam sui zong cu a tleu i an puan cu hawrhanak in a raang deuh. a raang. A mui cu aa dawh in thianghlim tuk. Caan saupi an ka hruai ti lo hnu ah atu tan ahhin keimah hruai ding in an rung ṭhan. Ka sin an rung phanh cun an kan i kom hna i kan i nuam tuk hna. Cuti i kan i kom lio ahcun vanmi hna nih cun ka kut pahnih in an ka tlaih i cunglei ah an ka zuanpi. Tlawmpal ahkhin hremhmun le vanram aa ṭhennak zawn lampial kan phan. Cu hmun kan phanh cun van in ceu dawh ngaingaimi a rung zuan ka hmuh i ceu dawh ngaimi nih cun kan pawng cu a ceuh dih. Ceu in a langhmi cu thlarau thianghlim a si tiah ka ruah ko cuticun kei le va mi hna cu hremhmun lam lei ah cun kan kal va nih a rung ṭummi ceu nih cun a kan zulh lengmang kan pawngkam cu a ceu dih i keimah zong ka ceu dih kan hmailei lam chaklei ahcun Satan le a zultu hna an rak um hremhmun lei panh in kan kal cu hnahnawh pek an kan timh tuk. Sihmanhsehlaw a ceu tukmi nih cun an kan ceuh i an ṭih caah an kan naih ngam naisai lo. Ahohmanh nih hnahnawh pek lo tein hremhmun darakun kutka zungzal hremnak hmun cu kan lut. Mithi thlarau cu peh thluahmah in mithar an lut lengluang. Lungrethei tuk a si hoi lai. Hremhmun i nganfah ingmi hna hmuh ṭhan lai cu ka rawh fak tuk. Khuapi ngan taktak bantukin a bu, a bupi i a ummi hremhmun khaan dangdang hna cu hlonh in hmailei panh in kan kal i a faak a faak a sa tuk ti ti ti ti au in a zual chin lengmang. Ṭhenkhat nih hremhmun nih cun Pathian sinah cat loin ngaihthiam an hal. Cu bantuk au aw cu kan lonh lengmang i ka zaang an fak tuk caah atu le atu ka ṭap tawn. Cuticun i ruah fak bu te cun vanmi hna cu ka zulh lengmang hna i lamhla nawnpi kan kal hnu ah khin ka hawi le vanmi hna cu hitihin bia ka hal hna. Vancungmi hna khuazei ah dah kan kal hnik tiin ka hal hna. Vanmi hna nih cun Bawipa fanu darakkun a kut ke lei ah an ti. Cuticun darakkun a kut kehlei kut ahcun kan kalh i tlawmpal ah khin drakun a kehlei kuttual kan, kan va phan. Cuka ahcun tlawmpal kan dir i caan tlawmpal te kan dir chung hmanh ahcun drakun kut a kehlei ahcun mi tampi an lut manh. Drakun a kehlei kut innka lu chung zawn i ca aa ṭialmi cu ka rel i kut ṭial zoh thiam le doih thiam hna umnak tiah aa rak i ṭial. Innka lu chung caṭialmi ka rel dih ahcun ka ruat ṭhan i ka hawile vanmi hna sinah cun ka dua le a hlan i ka u Jesuh nih a ka kalpi lio ah khan cun Daragon kut orhlei khaan ah dawh doih thiammi hna kha an um a ka hmuhter fawn ṭung atu ah hin zeitindah a si tiah ka hal cu lio ah cun vanmi van cu lio ah cun Vancung in Bawipa nih a ka chawnh i ka nau zeidah na ruah? Bawi hlah hen drakon a orh lei a orh a orh lei kut khan khaan chungah khan cun hlan lio i doihthiam an si. Kha khaan chung i a ummi hna kha cu atu lio kutṭial zoh thiammi hna le doihthiammi hna an si i khuachia tlaihmi hna zong um Zong umnak a si khah. Darokun a kehlei kut ah khan cun cu bantuk mi cu an lut dih tiah a run ka chimh. Ka pa nih a hrilhfiah dih hnu ahcun vanmi hna cu a khaan chunglei panh in ka zulh lengmang hna i a khaan chung zongah zongah cun khaan hi aa ṭhenchin a si. Orhlei khaan ahcun doihthiam khuachia tlaihmi an um i A khaan chungah cun nulepa he an um dih. A khaan chung cu an khat dih. Satan zultu hna nih cun a fah khawh chung fak in an hrem hna. Minung mei nih a kanghnak paohpaoh cu a cuar dih fawn. Cu a puarmi cu a ke a dur a tlor fawn. Cuka ah cun an thau cu buarcalcawn in an hung chuak. An buan an pumpaluk in thau nih cun a kholh hna. Cun meiṭil nih cun mikip cu a banh chih hna. Thawchuahnak hmanh ṭhalo in khan ah cun a temtuarmi hna cu au aw cu a khat. A tlar in a tlar i din loin a fak tiah an au thluangthluang. Bawmtu ding ahohmanh an um lo. Mikip cu anmah le anmah an i zaangfak. A ka dawtu a si rua tiah a zulhmi khuachia khuapi ah fakpi in an i let. an i thal ko hna. Vanmi hna nih cun a khaan pahnihnak i a ummi hna mi kip nih an sualnak bantukin an covo hramhmun tholung tholung thi kho lo cu an phawt cio hna. Hramhmun tholung Nih cun minung cu din dorh loin a virhkhawih hna. Fak an ti tuk lai. Zaangfak ngaingai an si ko. An nun lio i an rak i ruat mi hna zong ngan fah tuar in an i let thal ko hna. Anmah lakah cun hremnak fakpi a tuar mi hna tampi ka hmuh hna. Satan zultu hna nih cun mautluan bantuk khi meiṭil sa pipi an i ken i cucun an keng te hna, an ka te hna, an lut le an ban te hna ah an tuk hna. A fak ti i an au ṭhan deuh paoh ah hna nan chet na au rih ahcun kan in velh nolh rih lai an ti hna. A fah tuk caah au loin an um kho lo. Hramhmun zong ahcun voihnih hrem hna cu zeiruang ah dah hi ti reru in velh an si tiah hramhmun drakon kutke lei chung i a ummi hna cu ka hal hna i anih nih cun hitihin an ka chimh hi harnak a ingmi hna hi mu vawlei an nun lioah doih an thiamnak hi an hman i a san a tlai santlaihnak a tam lo an hmang tam lo cucaah an cungah Satan bia lak tein a lung a si lo cu ruangah a hramnak a fak khun a si hi tiah a ka chimh tiah a ka ti hramhmun chung i a ummi vialte hna hramnak hi aa khat cio lo mikip nih an thil tu a sualnak bantuk in hram an si a sual deuhmi cu fak deuh in hram an si cun hramhmun i kan i hmuhmi vialte hi aa ngaihchih lomi ahohmanh an um lo pathian sin i an thilti sualmi ceu ah ngaihthiam an hal dih sihmanhsehlaw thlarau vawlei ahcun a bia a ngai lomi A nawl a ngai lomi hna caah caan a dih cang. A tlai tuk cang. Harnak tuar in zungzal in hrem an si cang lai. Doihthiammi hna le kutṭia zohthiammi hna an sualning cio in hrem an si. Hremhmun chung ahcun an doihthiamnak nih a ṭanpi kho ti hna lo. Kutṭia zohthiam zong nih santlaihnak an ngei lo. Vansan sang i um cu an cotawk a si ko cang. Drakon a keh le kutkhan chung kan zoh dih cun vanmi hna nih cun a khan chung in an ka chuahpi. Hremhmun kutka drakon mei hmur lei panh in A ka ṭumpi lengmang. Hremhmun chung kaupi in a khan kip lampial cio cun a khan chung cu hmuh khawh dih a si. Bawipa nih hremhmun a ka zohpi. Hramthawk awkawt hleikua 98 in a ka zoh a ka zohter ciami khan hna ah cun atu atu tan i ka hmuh ṭhannak ah mi a rak karh ngaingai. A hlan i a ka zohter lio ah khan an tam ngaingai cang. Cun khuaruahhar thil pakhat cu hremhmun cu mi an tam tuk i zeitik caan paoh ah an khat in ka hmuh. Asinain a lut dingmi vialte an i tlum dih. A um ciami he a lut lai a lut tharmi hna he an tlum lengmang rih. Ka tahchunhmi ahcun Pup hawng khaihriat bawlung chemmi khi a si ko. Khaihriat sawngkhoi khi in khahter i a zuang khomi balloon. Cuticun vanmi ka hawile hna he cun kutka lei panh pah in a khaan kip i minung hna cu kan zoh lengmang hna i a khaan kip cu Bawipa nih a ka zohpi lio nak khan a la tampi in an rak tam. Tlawmpal ahcun kutka phak hlan dinhnak Hmasa bik cu kan phan. Cuka i a ummi hna cu zaangfak ngaingai an si. Vawlei lei i i hruai ṭhan cu an i ruahchan ngaingai. Vawlei i an tlaihchan sihmanhsehlaw a si kho ti lo. Cuticun kannih cu hremhmun cun kan ṭum, hremhmun zungzal mei umnak cun kan kaltak. Hremhmun he cun kan i hlat deuhdeuh i cuticun hremhmun le vanram aa ṭhennak hmun cu kan va phan. Vanram ah a ka kalpi. Vanram ah a ka kalpi vawlei ah kir ṭhan ding in ka thinlung in ka ruah lio ah vanmi a ka hruaitu hna nih cun ka kehlei vanram lam ah cun ruahlopi ah a ka kalpi i vanram lei panh in an ka kalpi. Caan saupi vanram lei ah ka kal ti lo hnu ah tutan i vanram lam kan kal cu lung a leng duh ngaingai. Vanram lam a thianghlim ning cu minung hmurka in chim khawh a si lo. Khrih thianhlimnak dah ti lo cu vanram lam cu kal khawh. a si lo. Thianhlimnak lam cotu, a thianghlimnak cotu kan sinak in vanram lam ah kan kal kho. Vanram lam ahcun hmailei panh in kan kal lengmang cun lam ahcun midang zong an van mi hna he vanram lei panh in an kai cho. Pi hna ka hmuh fawn. Annih pawl cu an thi cangmi thlarau taksa thlen in a um cangmi, van taksa a co cangmi an si. Annih cu vawlei i a kir ṭhan ding an si ti lo. Vanram i a um lancang ding an si. Ka hngar tuk hna i anmah bantuk um ka duh ve. Sihmanhsehlaw ka duh bantuk in ka um kho fawn lo. Anmah pawl hngar kan an um tuk ko tiin vanram lam ahcun ka ṭap pah. A rauh hlan ah vanram kut ka hram kan phan. Vanmi hna cu kut ka hram ahcun an i chawk len hna. Cun mithar a phan Mi a rung lut thluahmah hna. Vanram khuapi dawh le thiang cu sui le lungvar phun kip in ṭamhmi a si. Sihmanhsehlaw hmuh tlengh khawh a si. Tlengh, tlengh timi cu thlalang awng bantukin a lenglei in a chunglei, a chunglei in a lenglei hmuh khawh bantuk khi a si. Thlalang bantuk a si. Fihnung thil pakhat hmanh a um lo. Cun chun le zan a um lo. Ceu in a khat i nika le thlapa ceunak a herh ti lo. Hmun nuam le hmun thianghlim ahcun van innka cu aa hung i vanmi hna he cun van khuapi chungah cun kan lut i a nuam a nuamhnak chim khawh a si lo. Vanram chungah cun Pathian dawtnak cu ti bantukin a luang. Pathian dawtnak nih cun mikip cu a lawmhter hna. An holh hmanmi cu van holh ka hei ti ko. An i hngal dih hna. Van taksa in thlen dih an si. Vanram ahcun mikip nih hngalhnak a tling dih cang i kan i theih dih colh hna. Cun khuaruahhar a simi cu vanram ah thladem sadaw an ngei lo. Biathlam a ngan kul le hnih a hme panga. Cun hi vawlei i hmanmi sumsel thawng music pawl hi cu a aw cu aa dawh ve ko hmanhselaw hna a chet. Vanram i an hmanmi music pawl cu An aw zong aa dawh i hna a chet fawn lo. An holh an i theih, an et theih. An chimthiam ning in cun van holh ka ti ko. A chungah cun Pathian an thangṭhat i vawlei an ngai lo. Pat kul le khatnak ka van peh lai i cun ukthumnak cun a dih lai. Pat kul le khatnak kha nan rak rel rih lai.